טייערע און הייליגע אידן אין אמעריקע, מוריי ורבותיי, הגיע זמן גאולתכם. ס'ווערט נענטער און נענטער, און ס'קומט שוין ענדליך אן דער טאג אויף וואס אונז ווארט מיר אזוי לאנג. נאך קרוב צו צוויי טויזנט יאר וואס אונז וואלגערן מיר זיך ארום אין דעם גלות, פון איין לאנד צום צווייטן, מען האט אונז געפייניגט און אויסגעשחטן און אויסגעשמד'ט, גרייטן זיך אידן צו די גאולה. ס'שטייט אין חזל אז דער אייבערשטער, פון דער אייבערשטער באשאפן די וועלט.

כי אם לשמוע את דבר השם. ס'גייט נישט זיין קיין רעוה אויף קיין הונגער צו ברויט, ס'גייט נישט זיין קיין דארשט צו וואסער, ס'גייט אבער זיין א הונגער און א דארשט צו הערן די דבר השם, צו הערן וואס די אייבערשטער וויל, צו הערן די טיפקייט פון די תורה. ווי נאך אזוי ווי אין אונזער היינטיגן דור וואס די עולם לעכצט, די עולם פרעגט און די עולם וויל לשמוע אז דבר השם איז אלע יארן געווען משפיע מיט צדיקים, אט די זעלבע משפיע וואס פאר צוואנציג יאר צוריק האט געהאט פינף מענטשן וואס האבן אויסגעהערט האט היינט הונדערטער און טויזנטער מענטשן. ס'קומען אריין טעראוס אזאלכע גוטע ספרים זענען מסביר די טיפסטע ענינים פון קבלה אויף א פשוטע וועג אז יעדע איד זאל דאס קענען פארשטיין. די שאלה איז וויאזוי גרייט מען זיך צו די עולה? וויאזוי גרייט מען זיך צו דעם גרויסן טאג וואס והוי ה' למלך על כל הארץ ונשגב ה' לבדו, ס'גייט איבערבלייבן נאר דער אייבערשטער אליין, ס'גייט גארנישט זיין עפעס אנדערש. די ערשטע זאך אזוי ווי צו יעדע גרויסע זאך און צו יעדע גוטע זאך און צו יעדע מצוה דארף מען זיך גרייטן, וואס מיינט גרייטן? האבן השתוקקות, דמיונ'ען פון בית המקדש, חלומ'ען פון בית המקדש, וועלן משיח, בעטן פאר משיח, ס'איז נישט דא נאך אזא זאך וואס מען בעט אזוי סאך ביי שומני עשרה וואס איז דא אזוי סאך תפילות ביי שומני עשרה ווי פאר ביאת המשיח איז דאס איז די ערשטע זאך א מענטש זאל זאגן יעדן טאג אני מאמין בבנה שלימה איך גלייב בביאת המשיח אף על פי שיש במאי אפילו ס'דוירט אזוי לאנג אחכה לו בכל יום שעוד יבוא יעדן טאג האף איך ער זאל קומען און ווי אזוי קען מען דאס טון דער רמבן שרייבט אין נח שרייבט ער אז מען

אויסער דעם וואס דאס איז געווען א א מ'קען מ'דארף עס טאקע לערנען און זיך קענען דמיונ'ען זיך קענען פארשטעלן ווי אזוי די בית המקדש האט אויסגעקוקט די שענסטע בנין אויף די וועלט וואס איז נאר אמאל געווען אלעס איז געווען גאלד ס'איז געווען ביימער וואס האבן געוואקסן גאלדענע פירות ס'איז געווען דארט ניסים אויפן אויפן מזבח איז געווען א פייער וואס האט זיך קיינמאל נישט אויסגעלאשן די שעיפ פון א לייב. די גאנצע ענין פון בית המקדש און גיין זענען געגאנגען אויך לרגל זיין האט געזעהן דעם אייבערשטן, זיך פארשטעלן זיך פסח ביינאכט האט אויסגעקוקט אלע אידן האבן גע'שחט'ן קרבן פסח מ'איז געזיצן אויפן בארג און געזינגען הלל א יום כיפור אין בית המקדש מה נדר היה אומר הכהן ווי גרויס איז געווען ווען דער כהן גדול איז אריינגעגאנגען קדשי קדשים יום כיפור. און מאכן התבודדות אויף דעם, מאכן מעדיטעישאן אויף דעם, טראכטן פון דעם, דמיונ'ען פון דעם, און דאס איז איין זאך, נאכדעם וואס גייט זיין ווען משיח וועט קומען, איז די אמת, שטייט אז עיין לא ראתה, אונזער שכל, אונז קען מיר זיך נישט משיג זיין, אונז האמיר נישט די קעפעביליטי, קעפעביליטי צו משיג זיין וואס עס גייט זיין ווען משיח העט קומען, אז דאס איז אזוי ליכטיג און אזוי גוט און אזוי זיס און אזוי געשמאק, אבער ס'דא איין ווארט וואס שטייט יא, חזל, אז צדיקים יושבין ואת רשעים ברשעים ונהנה מזה בהשכנה, צדיקים זיצן מיט א קרוין אויף זייער קאפ און מען נהנה, מען האט הנאה, מען האט פלעזשער פון די זיו השכינה, פון די לעכטיגקייט פון די שכינה. האבן זיי אונז אויסגעזאגט איין ווארט אז ס'איז תענוג, תענוג רוחני, תענוג פון נהנה זיין פון די השכינה. יעצט אזוי ווי אין די גרויסע פיקטשער האט דער אייבערשטער באשאפן זעקס טויזנט יאר די וועלט, און די זיבעטע טויזנט איז משיח, אזוי איז דא יעדע וואך וואס ס'איז דא זעקס טעג א וואך, ס'איז דאס די זעלבע טאג וואס איז שבת קודש. צדיקים האבן אונז געזאגט, אויב א איד וויל זיך פארשטעלן ווי אזוי זיין עולם הבא גייט אויסקוקן, עולם הבא מיט משיח איז דאך די זעלבע זאך, ווי אזוי עולם הבא גייט אויסקוקן, זאל ער קוקן ווי אזוי ער שפירט זיך שבת, שפירסטו שבת א דערהויבנקייט? שפירסטו שבת א תענוג רוחני? קענסטו האבן א השגה וואס ס'מיינט און וואס ס'וועט זיין ווען משיח וועט קומען?

עס האט שוין פריער געזאגט די צייטן פון שלמה המלך וואס האט דעמאלטס אויסגעקוקט אז אלע לענדער און אלע קעניגן האבן געשיקט געלט פאר די אידן אזוי ווייט אז אידן האבן גארנישט געדארפט ארבעטן און גארנישט געדארפט טון און עס שטייט אז מען האט געזיצן איש תחת גפנו מען האט געזיצן אונטערן בוים און געקענט לערנען און דינען דעם אייבערשטן. גאולה איז א פלאץ ווי מען איז שוין אנגעקומען מען דארף שוין נישט ארבעטן אין גלות דארף מען ארבעטן און גאולה איז א פלאץ פון מנוחה, פון וואס איז דעמאלטס תענוג? איז אז מען לייגט אריין כוחות אין שבת, און מען גרייט זיך צו שבת, און מען פארשטייט אז שבת איז א תענוג, שבת איז א א לשנאי על השם, זיך מסנג זיין, האבן תענוג מיטן אייבערשטן, נישט אז שבת איז א פרעשור, איך קען נישט וועיפן, איך קען נישט האבן א פאון, פארקערט, מען דארף אויפבויען עפעס א רוחניות'דיגע זאך וואס געט דיר סעטיספעקשן, ס'געט דיר פלעזשער, ס'געט דיר אויך אינזיגער פלעזשער, יעדע איינער מיט וואס וואס זאל נאר זיין, צו איז עס מיטן דאווענען, שבת דאווענט מען לענגער, מען זינגט ביים דאווענען, צו איז עס סתם זיצן ביי די סעודה און עסן מאכלי שבת וואס האט א מורא'דיגע קדושה, און זינגען זמירות, זיך אויסזינגען זיך צום אייבערשטן, טאנצן פארן אייבערשטן, צו לערנען שבת איז א מורא'דיגע זאך, אזוי.

דער אייבערשטער קען נישט אנקומען צו די תכלית פארוואס ער האט באשאפן די וועלט אויב יעדע אידישע נשמה ווערט מסוכן, מסוכן מיינט אז יעדע אידישע נשמה טוט תשובה, יעדע אידישע נשמה גייט דורך, ווילאנג ס'דויערט, ס'דא קען דויערן יארן און הונדערטער יארן און טויזנטער יארן, מ'ווערט איינמאל מגולגל, מ'ווערט נאכאמאל מגולגל, אבער סוף כל סוף,

פונעם בעל שם טוב, אויך איז ער געווען א תלמיד פונעם מחיח רופט אים, מחיח פון פאלנא, ברענגט ער פון אז דער מחיח האט געזאגט, און לויט ווי ס' קוקט אויס האט ער עס נאכגעזאגט פון זיין רבי דער בעל שם טוב, אז משיח, די מכינות משיח וועט זיין אז ער קען מלמד זיין זכות אויף יעדעם איינעם, מלמד זיין זכות מיינט צו ענטפערן אלע אידן, זאגן. תירוצים פארוואס זיי האבן געזינדיגט, וועט מלמד זכות זיין אויף זיי, און דורך דעם וועט ער אריינברענגען אין די אידן א כח פון תשובה, און אידן וועלן תשובה טון און יעדער וועט ווערן צדיקים. מיט דעם קען מען זייער גוט פארשטיין, עיין בדוד בא, משיח קען נישט קומען.

אזוי אזוי טאקע אזוי קענען זיין די געלע שליימען. איז וואס קען מיר אונז טון און העלפן דעם אייבערשטער אין דעם מישן וואס הייסט קעליעדיך מיין אימעלעך. איז עס רעדט מיך צו יעדע איד זאל נישט מיינען אז דער אייבערשטער האט געהייערט געוויסע מענטשן אז זיי זאלן קעיר נעמען פון צובראכענע נשמות, פון פארבלאנדזשעטע נשמות וואס זענען ארויסגעפאלן פון די סיסטעם ווי אזוי מען רופט עס. און נאר זיי דארפן קערן פון זיי, אונז ווייס מען כל ישראל ערבים זה את זה, יעדע איד איז רעספאנסיבל פאר אלע אידן, סאו ליגט א רעספאנסיביליטי, ווען א איד זעט א צובראכענע נשמה וואס גייט נישט אנגעטון אזוי ווי יעדעם איינעם, און ער סטראגלט, ער בלאנדזשעט, איז דא א רעספאנסיביליטי אויף יעדע איד אים געבן א קלאפ אין רוקן, אים געבן א שמייכל, אים געבן א גוט ווארט, מען האט נישט קיין אהנונג ווי גרויס דאס איז און ווי סאך ס'טוט אויף, ס'איז דא פאקט איז אז ס'איז דא כ'ווייס נישט ווי סאך אבער זייער אסאך אידן וואס זענען היינט שומר תורה ומצוות ווייל א פשוט'ע איד, נישט קיין ספעשל איד וואס איז געמאכט פון דעם, א פשוט'ע איד האט זיי מקרב געווען, האט זיי מחזק געווען, האט זיי געגעבן סעטיספעקשאן, האט זיי געגעבן לאוו, האט זיי געגעבן א גוט ווארט, האט זיי געמאכט פילן דו ביסט ווערט עפעס, און עס האט געגעבן א חשק פאר דעם איד אנצופאנגען צו היטן שבת, עס האט געגעבן א חשק פאר דעם איד צו אנפאנגען צו היטן, צו לייגן תפילין, צו טון אנדערע מצוות. דער כח וואס להחיות בהם נפש כל חי געטס אריין א נחמה אין א אידישע נשמה, איז דאס איז וואס משיח ווארט, און דאס איז וואס יעדע איד קען טון, מען רעדט דאך נישט דא פון גיין צו אקלאהאמא צו טייוואן און מקרב זיין רחוקים, ס'איז דא די ליבאוויטשע אידן זיי טוען זייער א גוטע דזשאב מיט דעם, אונז רעד מען פון אונזערע קינדער, אונזערע שכנים.

זענען מיר ארויסגעקומען דא וואוינען כדי אויפצושטעלן א אידישע געגנט, ערליכע אידן, דו ברענגסט דא אזעלכע חברה וואס טוען אזעלכע זאכן, זאגן די אמת, כ'האב נישט געהאט וואס צו ענטפערן, ווייל ער האט טאקע געטון עפעס וואס מ'טאר נישט. האב איך אים געפרעגט, האב אים געזאגט, ווען דאס וואלט געווען דיין קינד, וואס וואלסטו מיר דעמאלטס געטון? איך פרעג דיר, ווען דאס וואלט געווען דיין קינד, וואס וואלסטו געטון? דער תירוץ איז, אז דאס וואס איז זייערע קינדער, די טאטעס און מאמעס וואס מאכן נאס די קישן יעדע נאכט ווייל זיי ווייסן נישט ווי זייערע קינדער דרייען זיך, זיי ווייסן נישט וואס זיי האבן מורא זייערע קינדער זאלן זיך אווערדאוזן, די ווייסט נישט וואס איז א קינדער לייגן תפילין היטן שבת, זיי וואלטן גע'חלש'ט אז איינער זאל זיי אריין נעמען זייער קינד פאר שבת, איינער זאל זאגן א גוט ווארט פאר זייער קינד, איינער זאל אים געבן א קלאפ אין רוקן, איינער זאל אים געבן א ברייטן שמייכל, איינער זאל אים מאכן פילן אביסל חשוב, זאל אים מאכן פילן אביסל וויכטיג, איז מיט די כח פון. מקרב זיין אידישע קינדער, מקרב זיין אידן וואס ווילן זיין גוט, און די מצבים אין זייער לעבן האט צוגעפירט אז זיי זענען אזוי ווי זיי זענען, סך הכל א קלייניגקייט, א שטיקל חיזוק, א שטיקל קירוב, מען קען דאך אזוי סאך אויפטון מיט דעם. און אזוי ווי די בעל שם טוב האט טאקע געזאגט אז ווען משיח העט קומען העט ער מלמד זכות זיין אויף אלע אידן, דעמאלטס העט מען זען נישט נאר זענען זיי געווען ערליכע אידן, נאר זיי זענען פשוט געווען צעקלאפטע נשמות וואס פון צו דעם זענען זיי אנגעקומען, און משיח העט מלמד זכות זיין, ער גייט זאגן פאר יעדע איד פארוואס האט ער זיך אזוי אויפגעפירט, ער גייט געבן א לימוד זכות, ער גייט אים געבן צו פארשטיין. לאמיר זיך גרייטן טייערע אידן, לאמיר זיך קענען קענען קעגן גיין משיח און זאגן, אונז האמיר געהאט א חלק אין דעם, אונז האמיר געהאט א חלק אין העלפן דעם אייבערשטן אויספירן די כי לא ידעך ממני נידעך, דורך מקרב זיין אונזערע ברידער, אונזערע קינדער, און זוכה זיין בקרוב ממש צו די גאולה.